Helo, a chroeso i Wobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru. Cefais y fraint o arwain y gwobrau yn 2018 yn y Canolfan Mileniwm, ac rwy'n falch iawn i fod gyda chi unwaith eto i arwain y seremoni y flwyddyn yma, dros y we y tro hwn.

Mae 21 o fusnesau o bob cwr o Gymru yma heddiw. Braf iawn eich gweld chi gyd a llongyfarchiadau mawr ar gyrraedd y rhestr fer. Careers Wales is delighted to announce that 21 different businesses from a range of sectors have been shortlisted for a Valued Partner Award this year and we're really happy to see you all wherever you are from across Wales this morning. Fe fyddwn yn rhannu newyddion am y gwobrau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gydol y seremoni. Gobeithio y gwnewch hithau ymuno gyda ni i rannu newyddion am eich rhan yn y seremoni ar eich sianeli chi hefyd, gan gofio cynnwys yr hashnod Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr. We'll be sharing news on all our social media channels throughout the awards and hope that you'll join us on your own social media channels.

Let's start the ceremony now by hearing from the teachers, young people and employers about the benefits of employer engagement in schools. Wel wrth gwrs mae'n pencadlys ni yma yn Cross Arms ni yng nghanol Cwm Gwendroi. Felly rhywbeth naturiol iawn i ni o ddestun allan i ysgolion yr ardal ysgolion uwchradd yr ardal a treial meithrin perthynas. Wel, yn bersonol, un o gyfyrddin yn reiddiol a fi'n byw yn yr ardal a mae'n teimlad gret er mwyn gweld pobl ifanc achos nhw yw dyfodol yn sector ni, dim yn unig yn Cross Arms ond sector bwyd dros ledled Gymru. Wel, mae'n mae, mae bwysig ryfedd i ni estyn allan i'r ysgolion yr ardal, Maes y Gwendraeth, Dyffryn Aman, Llandeilo, lawr yn Gyfyrddin, achos nhw, yw, nhw fydd gweithwyr y dyfodol i ni fel Castell Awel.

and it's important to get these messages in schools because getting them as early as possible to make people aware of the opportunities within the industry. Mae disgyblion yn elwa fawr iawn o'n gysylltu efo cyflogwyr. Mae nhw'n ymwybodol o'r holl gyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw. Mae nhw'n ymwybodol o'r holl gyfleoedd lleol sydd ar gael iddyn nhw'n benodol. E, mae ganddyn nhw'r wybodaeth mwyaf cyfoes a diweddara sydd ar gael a mae hyn i gyd yn ei helpu nhw benderfynu lle i fynd nesaf ar ôl gadael yr ysgol. Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn rhoi lot o sylw i gysylltiadau efo'r byd gwaith, um, enghraifft uh, ddiweddar gen i'n Ysgol Broedrys o Bordo Media yn dod i mewn i wneud gwasanaeth efo blwyddyn deg ac unarddeg, yr holl gyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes yna. Um, a wedyn yn cydweithio efo Dysgwb yn Blwyddyn 8 um, ar weithdy sgriptio eto yn dod um, ar byd rondo media yn fyw i'r disgyblion fel bod nhw'n gweld y cyswllt rhwng gwersi iaith

careers events in the school like the careers workshops and the year 11 mock interviews. Gafon ni cyflwyniad gan Rhonda, oedd yn cyflwyno i ni y gwahanol cyfleoedd oedd ar gael yn y maes teledu. Rydyn ni byth yn meddwl bod 80 person yn gweithio ar un penod o Rownd Ar Ar ôl cael y cyflwyniad, dwi'n teimlo fod Na, wahanol swyddi i bawb, tu mewn pob sector. Ar ôl cael cyflwyniadau gan cyflogwyr gwahanol, dw i wedi mwynhau clywed eu hanes nhw a sut aru nhw cael mewn i'r swydd mae mewn rwan. Ar ôl cael sesiynau gan gyflogwyr yn y misoedd gwahanol, dw i'n meddwl mae'n rhoi syniad o'r pethau gwahanol 'sa fi'n gallu neud ar ôl gadael ysgol. So we took part in the year eleven mock interviews.

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau y fideo yna, a diolch i Edward o Castell Howell a Rhys o Screen Alliance Wales am rannu pam eu bod nhw'n gweithio gydag ysgolion, a braf iawn clywed gan ddisgyblion Ysgol Bro Idris a Ysgol Pentre Hafod. Y disgyblion yn hyderus a hapus i rannu eu barn nhw am fanteision cyfarfod cyflogwyr fel chi yn yr ysgol.

Yn sicr, roedd Dawn Howells o Ysgol Pentre Hafod a Melanie Cooper o Ysgol Bro Idris yn pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu gyda chyflogwyr yn y cwricwlwm newydd i ysgolion. The new curriculum for Wales will be rolled out from September 2022 and both teachers on the video there mentioned the importance of employer engagement for schools when delivering the new curriculum. Here's Nikki Lawrence now, Careers Wales' Chief Executive,

Thank you Nikki, diolch yn fawr Nikki. Mae'n amlwg eich bod wedi bod yn brysur iawn. Mae'r dyfodol yn edrych yn gyffroes iawn ar gyfer ymgysylltu gyda chyflogwyr. Well it's been a busy year clearly and fantastic to hear that employer engagement has continued throughout the pandemic through innovation and strong relationships between Careers Wales and employers and creating 500 live digital employer presentations

Yn gyntaf ac yn bwysicaf oll, dw i yn bersonol am ddweud diolch enfawr i bob cyflogwr sydd yma heddi. Dw i'n cydnabod y rôl bwysig rŷch chi'n gyn chwarae. Mae pob un ohonoch chi yn helpu ac yn cefnogi ein pobl ifainc ni i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i wneud swyddi'r dyfodol. Rŷch chi'n rhoi cyfleoedd i'n pobl ifainc i gynyddu'u dealltwriaeth o fyd gwaith, a rŷch chi hefyd yn rhoi cipolwg uniongyrchol iddyn nhw um, ar rolau, sectorau a diwydiannau penodol. Mae'r profiadau hyn yn ehangu gorwelion a maen nhw'n helpu pobl ifainc i ddarganfod beth yw eu diddordebau nhw wrth feddwl am yrfa. a maen nhw'n ei helpu i ddeall beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano, ac yn y pendraw mae'r profiadau i chi'n eu darparu o fudd i'n pobl ifainc i wneud y penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eu llwybr i'r dyfodol. There is strong and consistent evidence that highlights the value and importance of employer engagement with schools and learners.

Drwy amddiwyno pob lwc i bob unigolyn a chwmni sydd wedi cyrraedd y rhestr fer, mae'n rhaid dweud fy mod i'n eich ystyried chi gyd yn enillwyr, mae pob un ohonoch chi wedi cefnogi gweithlu yfory yng Nghymru. Yn ola, diolch enfawr i Gyrfa Cymru, nid dim ond am drefnu'r digwyddiad gwych yma ac am gydnabod y

A diolch i chi, Gweinidog. Thank you, Minister. Nawr, mae'n amser i ni wobrwyo eich gwaith da a chyhoeddi enillwyr Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr 2021 Gyrfa Cymru. Fel y dywedodd Jeremy Miles, rydych chi gyd yn enillwyr. Now it's time to announce the winners, but as the Minister has already said in his video, you are all already winners. Y flwyddyn hon, gofynnwyd Gyrfa Cymru i fusnesau wneud cais am wobr Partneriaid Gwerthfawr gan ddewis o bump categori gwahanol. This year, Careers Wales asked businesses to nominate themselves for a Valued Partner Award, choosing from five different categories.

Ar gyfer y categori yma, roedd y beirniaid yn edrych am fusnes sydd yn greadigol gan ddefnyddio technoleg cysylltu ag ysgolion ac yw yn barod i rhoi cynnig ar syniadau newydd. The entries for this category were asked to demonstrate how the business has been creative with the use of technology to engage with schools and to try new and innovative ideas. Y busnesau cyrhaeddodd y rhestr fer yw.

Well, you, you, you all deserve to be very pleased as, as a team, I'm sure. So thank you very much for engaging as you have and for using you. that technology. well done again. Well done, Wynne Construction. Mae nifer fawr o gwmnïau bychain yn troi i amser prin i ysbrydoli pobl ifanc yng Nghymru, a hoffem ddiolch iddynt gyda wobr busnes bach mwyaf cefnogol.

Careers Wales' Business Engagement Advisors bring schools and businesses together and work tirelessly to create new partnerships that provide young people and schools with varied activities, looking at careers in a range of different sectors. Mae'r wobr newydd Ddyfodiad Gorau yma ar gyfer busnes sydd wedi dechrau gweithio gyda Gyrfa Cymru yn y flwyddyn diwethaf. The Best Newcomer award is for a business who started working with Careers Wales over this last year, who have supported more than one activity in a school and who actively promoted their involvement in education business activities. A rwyf yn gobeithio bod yr holl fusnesau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer wedi mwynhau ysbrydoli bobl ifanc a dod â'r cwricwlwm yn fyw

So the next award is, mae'r wobr ar gyfer y newydd ddyfodiad gorau yn mynd i, the award for best newcomer goes to Future Valleys Construction. Llongyfarchiadau mawr, congratulations.

Fantastic, wel well done again, and congratulations to you all. Mae Gyrfa Cymru yn falch iawn o greu cysylltiadau cryf a pharhaus rhwng fusnesau a'r ysgol ac ysgolion, perthynas ble mae cyflogwyr yn cefnogi nifer o weithgareddau gwahanol mewn ysgol penodol. Careers Wales work hard to create a strong relationship

Diolch yn fawr i chi, llongyfarchiadau mawr i chi gyd fel tîm. Very, very well done indeed and hope that relationship just goes on and on for a long and happy time. A dyma y categori olaf yn y flwyddyn yma and here's the last category for this year's awards ceremony. Mae Gyrfa Cymru yn gweithio gyda miloedd o fusnesau gwahanol bob blwyddyn. O fewn y busnesau hynny mae unigolion arbennig iawn sy'n bwrw 'mlaen ni i fod pob amser yn barod i helpu, i gymryd rhan a rhoi cynnig ar syniadau newydd a rhannu eu positifrwydd gydag eraill. Careers Wales works with thousands of different businesses every year, but within those businesses are special individuals who are always ready to inspire young people in schools,

Eleri Jenkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Cwm Taf Morgannwg University Health Board. Gwych Eleri! Well done Eleri! O, diolch yn fawr, o'n i ddim yn disgwyl hwnna, um, ond fi wedi mwynhau cael cyfle i rannu gwybodaeth am yr faoedd yn y gig uh, gwasanaeth iechyd, yn enwedig hybu defnydd o'r Gymraeg, so I've really enjoyed working with Careers Wales. Um, to um, provide information on careers in the National Health Service as well as um, promoting the use of the Welsh language with young people. Diolch. Wel, mae'n amlwg bod chi, mae'n amlwg bod chi'n mwynhau y lori. Mae hwnna'n bwysig iawn, meddwl. Ydw, yn fawr iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi, a llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr. Congratulations to all of you, all winners from the five categories, Wynne Construction, Kids Lingo, Future Valleys Construction, Neath Nest Nwy Prydain British Gas and Eleri Jenkins from Bwrdd Iechyd Prifysgol

A dyna ni, ddiwedd y gwobrau, we come to the end of this year's awards sadly. Diolch i chi gyd, diolch am ysbrydoli pobl ifanc a dod â'r cwricwlwm yn fyw mewn ysgolion yng Nghymru. Diolch am barhau i ymgysylltu dros y flwyddyn diwethaf a bod yn arloesol gyda dulliau newydd o weithio gydag ysgolion. A diolch am fod efo ni heddiw i ddathlu